Hiç wakalaryň soňy däldi. Bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylynda türkmeniň ýene bir agyr synagy bardy. Şol ýylyň oktýabr aýynyň bäşinden altysyna geçilýän gije bir sagat on iki minut bäş sekuntda Aşgabatda hem-de onuň golaýyndaky etraplarda ägirt güýçli ýer yranmasy boldy. Bary on sekunt dowam eden, ýöne güýji ýedi bütin ondan üç baldan hem geçen elhenç sarsgyn göz açyp-ýumas salymynda ýaňy uka giden şäheri ýer bilen ýegsan edipdi. Ýöne ýer titremäniň asyl merkezi Aşgabatdan ýigrimi bäş kilometr günorta-günbatarynda ýerleşýän bir obada bolýar. Bu ýer titremäniň merkezindäki güýji on bal bolýar. Bu ýer titreme Eýrana hem öz täsirini ýetirýär. Ýer titremeden öň Aşgabadyň tutýan meýdany bäş müň gektar eken. Şäherde dokuz müň dört ýüzden köp jaý bolupdyr, iki ýüz kyrk sany ýol, on bäş sany hassahana, on dokuz sany saglyk öýi, bäş sany çaga dogurýan hassahana, ýigrimi sekiz sany çagalar öýi, ýigrimi üç sany orta mekdep we Sowet Soýuzynyň Ylymlar akademiýasynyň şahmaçasy bardy. Aşgabadyň ilaty ýüz on bäş müň we şähere gelen esgerleriň sany bilen ýüz on ýedi müňe çenli ýetipdir. Ýer titremede ýüz on müň adam ýok bolupdyr. Adamlar başda nämäniň näme bolandygyny hem bilmän galypdyr. Sebäbi ýer titreme on bäş sekundyň içinde bolup geçipdir. Käbir adamlar gaýtadan uruş başlady, faşistler bomba atdylar diýip pikir edenler hem bolupdyr. Amerikalylar bolsa bu sowet hökümetiniň atom bomba test etmegi sebäpli ýer titreme boldy diýip Moskowany günäledi. Ýöne alymlar munuň tebigy bir harasat bolandygyny subut etdiler. Sowetler Aşgabat şäherini guran wagtlary seýsmologiýasyna seretmän gurupdyrlar. Seýsmologiýa bolsa ýer titreme näçeräk, ýer titreme tolkunlary näçeräk hereket etýändigini öwrenýän ylymdyr. Bu ýer titremede örän köp adamyň ýogalmagynyň birinji sebäbi ýarym gije bolandygy üçindir. Ikinji sebäbi bolsa jaýlaryň bişirilmedik kerpiçlerden gurulmasydyr. Ýagny bu jaýlar beton we demirlerden gurulmandyr. Bişirilmedik kerpiçden gurlan jaýlar ýer bilen ýegsan bolupdyr. Sebäbi bişirilmedik kerpiçler gaýtadan topraga öwrülipdir we topragyň aşagynda galan adamlar dem ýetmezçiliginden ölüpdir. Ýer titremeden soňra beýleki şäherler bilen aragatnaşyk ýitýär. Telefon, telegram, otly ýollar, aeroport hem ulanylmajak ýagdaýa gelýär. Şonuň üçin hem şähere kömek wagtyna ýetişip bilmeýär. Aşgabatdaky bolan ýer titremesi ilki bilen Daşkende habar berýärler. Ol ýerden soň Moskwa bu elhenç hadysany eşitýär. Ýer titremeden ýaralanyp galan adamlara kömek eder ýaly hassahanalar bolmandyr. Olaryň bejergisini agaçlaryň aşagynda ýollarda beripdirler. Ýer titremäniň elhenç tarapy bolsa, şäherde ýüz on ýedi müň adamdan ýüz on müň adam ölüpdir. Bu bolsa görlüp-eşdilmedik zatdy. Şol tebigy apatdan soň paýtagtymyzyň gülläp ösen döwri kämil, ajaýyp binalaryň, seýilgähleriň, ýadygärlikleriň fotosuratlary hem görkezilýär. Milli matam gününe aýlanç tebigy hadysanyň pidasy bolan watandaşlarymyzyň hatyrasyny saklamak, Olaryň ruhlaryna tagzym etmek biziň ählimiziň mukaddes borjumyzdyr.